Bon bini awe den e selebrashon di mi binti sinku aña. Pa pa mi ta un plaser pa por kompartí ku bosnan kada un pasobra ta un eskoho korekto asi. Di tur forma, mi a invitá di tur hende ku a hasi ami awe ken ami ta, ken ken a forma ami komo Guender Mercelina, anto esei ta hasi ku awe mi por ta huntu ku bosnan. Mi tata a bisa mi un kos, el a bisa mi, Pakiko bo ta bai hasi e kos aki? Mi ta konsiderá mi tata mi mihó amigu i alabes e ta esun ku ta tene mi skèrpi for di dia ku el a duna mi bida, ku e dia ku el a konosé mi mama. So mi mama ta mi mi prenda pues e ku mi ruman ta bendishonnan pa mi ya no ta un kos ku mi por a skohe mes kos ku mi no a skohe pa mi nasi na Kòrsou pero ta un bendishon ku mi a risibí mi por kuminsá konta di vários kos pero ta pesei bos nan tei aki na na awe pa pa sa un tiki mas kiko tur a sosodé den kuantu su bida den e ratiku oranan aki to. Mi por cuminsa na gradici, pasobra esey ta e esencia principal cu mi cu bosnan ta aquí na pa mi por gradici bosnan pa por a forma parti di mi binti sinku añanan di bida. E e parti mas esencial ta nos corda m'a cuminsa na nos bisa bay school na Johan von Waalbeek, anto e nanan mia ya tur mucha m'a cuminsa e nan mi ta tin E mihó amistatnan ku mi a konosé te ainda ku ta mi amigunan te dia djawe ku ta famia Chase. Anto mi ta gradisí hopi na nan pasobra semper nan ta ei. Anto den kualke forma nos por tin hopi ratu sin kontakto ku otro pero semper nan tabata un di mi bèste machasnan. Anto mi ta mi ta semper bai keda konta ku nan sosten. Por tin diferente jefrounan i hendenan ku a kompartí. E basisscholen ke ku mi anto mira nan a hasi ami tambe ke mi ta awe. Despues di e mi bai Radovers. Ora mi bai Radovers tabata un otro un otro guendel. Tur kos a a kambia. Mi a drenta den un otro bida pa kuminsá drenta pubertat. Anto ami tabata un mucha ku fe ora ku mi a kuminsá tabata un tiki tiki no ta no ta duru pero tabata e otro esensia ku bo ta sinti kon ora bo ta. Por di pest of di e sentido ey pasobra mi ta ta nerd ke brilnan anto e brilnan ku nan yama the black Harry Potter version ato awor mi ta kòrda gewoon kon ma pasa den den fasenan asina tambe anto den den e momentunan ey mi tabata ta un un kabayero ku a pensa ku mi di bira pastor mi di pasá mai un enlightenment anto maybe that's my call. Anto, den e binti sinku añanan ke tin mes ma mira, maybe what's my mission on earth? Pero, m'a kere di bèrdat ku e tempu ei ku ta pastor mi ta bira. Mi tin shete aña ta sirbi misa, mi a konosé diferente hende, pasobra mama a lanta nos fechi chikit a hinka nos den yeye organisashon, nos ta den karate, nos a hasi tenis un ratu, la a andá ken. Pasobra Bo por a nace cu e cue clau nos bisa cu mi mayo, mi mama sigur ahaci pa nos ta super active, ta biaha hopi, su estima esey a haci cu nos ta ken nos ta awe, ami sigur mi a cuminsa despues den e fase ey cu mi amor politico laga nos e mensina, te nan a cuminsa eigenlijk cu mi djesdos aña ma awe. Hasi un un kurso na Kas di Kultura ku ta konosé historia. Anto nan mi a logra konosé hendenan ku saber mas grandi, hendenan mas sabio ku a pasa den hopi kos. Dje nan te dia dje awe mi tin un amor inmenso ku e señora Andresita Truman ku ta keda na Habai, pero she's got one kind of a love pa mi, ke mi aneta un manera un mama ta yama mi su yu, e no tin yu. pero e tin sufisiente otro yu ku a bini serka den su bida. Teo tambe a konosí un hende ku tabata impaktante foral den historia di nos komunidat, ku ta yu di Felix Chakutu ku por a konta mi kon su tata a hibu lucha pa emansipashon di labor den haf. Esei ta lokal ku su ku su tata a hasi. Anto eseinan tur a yuda ami pa mi por haña un amor muchu mas grandi pa konosé e tempu ei, señora Shana Henriquez, Doktor René Rosalia, Señora Ivy Rosalia, ke en pas descanse, pero ku tambe ta ta un señora ku semper bai. Mi no por lubidá di gran amor ke ta tin. Señora Ninoshka Vicento, mi por sigui menshoná hopi nòmber mas, pero dje nan mi amor a kuminsá krese. Anto despues mi a drenta Fundashon Bòs di Hubentud, ku a ha, ku tambe ta kende a hasi ami ken mi ta awe. Dje nan mi a kuminsá di from scratch. Drenta, mi a drenta hefke ku ta hoben empresario formando, kreando i edukando. Yudando un bròder ku ta konsiderá un ruman, Jorge Salomon, ku tabata presidente tempu ei, huntu ku Vishanti, nos a bai ku Nancy, Beto, ai por menshoná hopi nòmber mas, pero nos a kuminsá ku Hefke, ku tabata un proyekto, anto despues ami a bai bira presidente di Hefke. Pero m'a keda un aña pasobra mi interes mesora ora m'a tende ku e periodo nobo di hoben goberná lo kuminsá, m'a swech i drenta pa mi por a hasi hoben goberná. Ora m'a hasi hoben goberná tabata ta kasi meskos ku mi hasi fiesta aki. Mi no tabata sa sigur. Anto den un fraksie van sekonde di algun momentu mi a strommel op un plan den otro. Anto así nimá. Market myself the way through. Anto esey a pone cu mi a gana e eleccion cu tenina ta record antal voten cu tabata seiscientos uno pa un hoben. Anto despues mi a bira presidente di e Parlamento Hubenil te cu aña dos mil dies oficialmente pasobra despues nan a pone un otro un otro Parlamento Hubenil sinta pero. Den e fase di mi hubentut ei bo ta kere e simpel echo ku bo tabata ta den e limelight a pone tòg pa wi e otro amistatnan, bo a kuminsá konosé hopi hende, bo ta broaden out bo network, bo ta anto mi ta un hende ku gusta siña. Entonces mi a keda buska diferente kurso, mi a hinka mi kurpa den Toastmaster, mi a hinka mi kurpa den Lions, Den Leo Club e tempo ei men ka mi kurpa den um JC's anto um tur esakinan a fei chikí ke men mi ta che seis aña mi ta manager awor aki anto tur esakinan a pone mi keda semper hopi aktivo ke men mi tabata ultra mega aktivo anto um tabata mi mayornan semper a sostene mi di bai hiba mi trese mi etsetera ma Kuminsá tambe ku mi pashon di aktuashon. Ku mi dje sinku aña mi a konosé e señora Milushka Birge ku tabata ta hinká mi den tur su obranan kasi ke latra. E tempu e tabata ta artistic leider di La Tentacion. Anto that's where I met the real love and passion ku a pone mi. Den, laga nos bisa den tur plataforma ku mi por hasi mi mes un tiki mas multifasetico. Nunca mas lo mi por lubida Safe Zone ku ta un obra ku ku den kualke forma a hasi ami mas wegwijs i i great pasobra nos a komparti ku e pro un dje prome artistanan ku a bin den Artist in Residence ku tabata Glen Faria prema konosé The Bestest of Friends Pichi ku ku. Te dia djawe tambe mi por konta kuné pakiko ku ta. E e mundunan ei tur a forma i ta forma Guayander. Despues na Radulfes, lo kual e tempu i m'a kuminsá m'a konosé promé ku m'a kaba Radulfes, m'a m'a konosé ku mi tabata un tiki naïf, mi ta un mucha hòmber basta naïf. Anto nunka lo m'a por a pensa ku ta eksistí kosnan ménos bon. Pero el a hasi ami se ke mi ta awe. Ta na dos un siman promé ku mi a a slag. Nan a bisa mi ku mi no tin mag di slag pa motibu ku den virda nan no a duna mi un vak. E kos aki a resultá di ta un hele turn out ku masha hopi problema mes, ku despues a bin terminá den hopi dolor di kabes. Pero kon mi a kaba skol si? Mi a kaba e skol, anto. Esei a pone, por ehèmpel, mi amistat i amor pa ku mi tata sigur no tabata ta de bèste, pero pasobra mi tata semper a bisa hende grandi tira su huntu mucha no. Anto ami semper ta esun ku ta mustr'é ku no. E kos aki ta un otro wega, ami ta skohe mi kaminda, ami sa kiko mi ke den mi bida, anto ami ta skohe esei. Pa mi tata. Ora asina ki mi mester ta un abogado sintá den su ofisina anto pa nos por traha huntu anto hasi sierto kosnan. Of course, mi ta un hende hopi rehtvaardig, mi ta di kor mi gusta ta bisei mas di lei tambe. Pero e e e parti bo mester bo mester bo mester pursue bo passion, bo mester pursue lokual ku bo ta sinti ku ta hasi bo kurason felis. Mi a. Terminá ta dokes, pero mi no por haña skol niun kaminda. Anto mi tabata pensando e tempu ei, oke, bon, ki mi bai hasi? Mi bai Hulanda òf nò? Anto mi no por haña skol niun kaminda, so mi kier hasi vbo, pasobra ta rèkto mi ta bai hasi. Na momentu ku mi a haña un skol, mi a bai kuminsá na Abel Tasman, spes ku ta kuantu? Sèn, anto bo tin un ruman chikitu, tempu ei ta chikitu, pero bo sa. Bo di, Esaki no ta bay bira nada, ta hopi sen. Nos a nete tempe a pop up Omega College. Nos bay cole Omega College. Anto ta un school cu m'a pasa hopi cos. M'a conoce the first love of my life bay den. Mi a pasa den un fase di, laga nos bisa, un rato cortico di un ay, e rebeldia. di hubentut ku mi por a sali fiesta a kiko kiko bai sinku e tempu ei bla bla bla anto sali sin bo tatanan saf e kas kore drenta out i hende bai pero ta nèt un tempu kòrtiku pasobra ami no ta e no ta ègt pa mi pero si el a hasi mi el a hasi mi gewoon konsiente kiko e bida di hubentut ta mi a mi a sòru semper di a keda ku.

Anto a pone mi tambe ripara e poder di netwerk ku nos tin riba nos isla. Anto how you can use it for good or less good, pero less good depende pa ken i pa kiko pasobra kiko ta bon, lokual ku ta bon pa bo ta nifiká ke ta bon pa mi, dus ken mi ta pa mi por us gesei. Despues di kaba vbo mi a disidi mi ta bèsti rèkte i na nan mi a kuminsá. lo cual cu mi a kere ta mi pasion, di berdad. Anto mi a follow te ora cu mi di mi tin cu caba un cos pasobra si no mi tata lo mata mi. Pero na momento cu mi a cuminsa cu cu una, mesora mi tabata bezig camba pa mi por a start cu un den den di dos aña anto. pa mi por a hasi un online studi. Ta esei mi a kuminsá pa buska te ora ku un di mi amigunan ta bisa mi di komo no ta hasi algu na Webster. Ku ta Hemael Martina bisa mi di komo no ta hasi algu na Webster pasobra e ta bezig ku Webster. Tur mi a kuminsá buska informashon di online studi Media and Communications na Webster. Pero mi tabata mira ku esei ta mas un tiki e pashon anto e otro. Bo tabata den un dilema. Ora mi a kaba mi propedeuse na una, mi a disidí ku mi ta bai switch òf nan a aserká mi. Anto e momentu a bin apropiá, mi di oke bo, mi ta bai hasi marketing na UDC. Kual ta e skol ku te dia dja awe mi tin ku gradisí pa nan sosten den tur lokual ku mi a pasa den e último ratonan aki. Nan dedikashon, nan pasenshi, spesialmente e frou Carlin Nisa ku nunka nunka nunka no a lagá mi. Mi so, de locual nan coma pasa, anto el tabata mi sosten, te ainda, e ta kere bisa mi Wendel kico, Wendel torna, anto e ta, she's a, she's a real powerhouse at the UDC, anto mi, mi por caba di gradicinan p'esey. Na aña dos mil. dies, dos mil dies, dos mil si, dos mil dies un eigenlik, dos mil dies un un di mi mihó amigunan ta fayesé den aksidente di outo ora el a bini ku vakansi pa sorprais su mama, anto e tin binti un aña e tempu ei, anto esei tabata un shòk. Cu bo ta bisa, Hm! Como ta haci for werk algo asina? Un hende tantu ambicioná, cu tantu vision den bida, bo ta mira con e ta pasá? Un hende cu ta cu ta look forward, cu bo ta mira cu huntu nos lo berdad por carga e pais cu nos haña como bendicion pa pa pa pa caminda nos lo bisti ta dira so atrobe, si mi ta tin cu scoge pa mi nace un pais, lo mi a kis Tumbuctú, Singapur. Por ehempel, si Dios lo duna mi oportunidad, pero Kòrsou ta esun, anteina mi a konosé kiko por ta poko poko Dios ta kiet pa ta mi mishon riba mundu. Den luna di yanüari dos mil diesun, el a bin falesé den un aksidente di outo, nèt promé ku e disidí ke despues ke el a kabe selebrá p'e bai Hulanda bèk, el a falesé den aksidente di outo i despues mester a dera. No a tuma hopi tempu mas despues pa ami tambe por a bin realisá ku mi a bira hopi malu. Mi a kuminsá haña black patches den mi wowo. Anto, den e meantime ku tur e kosnan ta pasa, Wendel su bida sigui normal. Wendel tabata ta den diferente organisashon. Wendel a hasi diferente kos. Mi tabata bia kaba hopi mi so, so semper nos ta bia ku mama pero mi ta bia hopi mi so anto pero tur e rutina di kosnan ku bo ta ta hasi ta keda bezig anto ora mi a bira malu mi a kuminsá sinti sierto kosnan ta pasando anto nos a bai dòkter anto dòkter a di ku mi si bo no bula den trinta dia bai Colombia bo a pèrdè bo oolings. Anto dat was de shock of a lifetime den e momento ei. Ora ku bo ta realisa ku bo perde bo bista, ki ta sigui of kiko por pasa anto di bo ta hasi tur bo trametenan, tur kos a kana manera Dios ta ke pa nan kana, ma bo lo bai Februari, bo a opera presisamente un dia ku planifiká. Hopi pami so ta net sinku di mei, sinku di mei tabata e dia ku e problema kuminsá na Radio Office, sinku ta mi number favorito, dus e tabata un ami tambe ku ta love to keep the signals, anto tabata ta bo enter un kos apart pa bo por eksperensiá ku ta e riba e dia ei mi ta tin ku bai operá mi wowonan, so mas kohe pa mi operá tur dos. Pero e operashon a bai hopi bon i no por keha. E nan mester, nan no tabata sa presis tike nan mester hasi, ku ta debe hasi un kòrnia transplantatie, ku ta mester haña kòrnia di un hende morto, pero e punto tabata ta ku ami no fasilmente dor ku mi ta yòn no por haña esei pa motibu ku bo por bòt set'e rug, anto. Tambe Cuba nos a cuenta bai etc. Anto e ta haci bo bida como mucha young mas dificil. Pero e di e otro operacion tabata esun como a haci ta un tiki mas profundo cu ta cu tabata considera mester haña cuater lens den mi wowo, links, cuater intact lens, intact transplantation a yama. Anto den den wowo rex dor cu tambe tin malesa pa protege ta haña dos. Pero e wowo Rex tabata mas stabil ainda ke men mi por a mira, anto esei tabata tene mi balansa ku mi por a mira ku ambos wowo. E operashon tabata un operashon un tiki doloroso. De durante di dje mes e, e kon ta bisa, verdoving a kaba, anto despues dòkter ta bisa mi, Oye, Micky Mous, estas? Pero. Mi no ta gaña na Colombia e tratamentu a bai sublime, kimendi mi no por gaña, anto despues m'a keda poi tratamentu un ratu, pero ami tabata tin mi mishon ku mi bida tin ku sigui. Anto mi tabata, mi fe a tenemi hopi na bida, nos bisa si na hopi lanta. Mi mester a bai pasobra mi ta bezig ku e online studi, anto mi mester bai Hulanda dirèk pa mi por kaba, esei tabata mi meta sigur pasobra mi no ke keda dirèk on sèn ta unu, sèn semper ta tur kos ku bo hasi. P'e mester esei, e hasta e fiesta aki a kosta hopi esei, aunke m'a kere keda ta, pero e e ta e punto ku bo ta realisa kuantu kos i esfuerso manera mi mama bai keda tur e lunanan ku mi. Anto ami a bin Kòrsou, bin sali Kòrsou, mesora m'a bira kue avion, no ta ni un luna despues m'a bai Jamaica tabata den un konferensha, anto. Despues Jamaica mi sali bai Spaña pa World Youth Day pa di dos bia ku mi a partisipá. Despues di World Youth Day mi a keda Hulanda di mes te ku November ora mi a bini bek Kòrsou. No, pasobra despues mi a bai November mi a bai Zwitserland. Pa One Young World, Ora mi a bai One Young World, mi a bin bek Kòrsou. Na One Young World mi a disidí nan ta bin hasi mi ambassador di One Young World, ku ta un organisashon di un leadership platform einan mi por a mira Kofi Annan, Desmond Tutu, lidersnan, David Cameron, lidersnan ku ta ku ta bini huntu pa kompartí nan eksperensha ku hóbennan ku nan ta konsiderá ku tin e plataforma di liderazgo. Bai den mi a kaba di kubisá. mi fundashon, ku tabata We Lead. Anto We Lead ta traha eigenlijk riba nation building en youth leadership through engagement in their community. Ta un vishon ku mi ke mira un dia ku tur kaminda na mundu lo tin un chapter di We Lead ku bo por traha pasobra there's a lack of leadership riba mundu. Hendenan no ta sinti nan asina empowered ni inspired. Anto no ta na Kòrsou so, ta unda kuma bai hobennan ta sinti e lack ei, bo ta haña e gap. Anto bo tin ku krea un plataforma ku a duna bo e esensia ei. Anto esei wi lid t'ei p'e. Wi lid t'ei pa duna e plataforma di inspire, empower and make some impact. Anto nos ta nos tin diferente proyektonan kaba ku ta andando. Hopi na palabra mes ta un proyekto ku Jufrou Viviana traspasá na wi lid ku nos ta mester di masha hopi sosten mes pa nos por a kaba di konkretisá e season nobo. Pero. E nan bo ta mira, bo tin hopi na palabra, bo ta den Curaçao Our Nation ku tabata e proyekto mas grandi ku nos hasi ku Universiteit van Utrecht, un research basá eigenlik un appreciative inquiry tokante di leadership on the island, kon e kos kon despues di dies dies dies a sigui, kiko e hendenan ta konsiderá positivo ku ta biba bou di nos hendenan. Anto mi ta spera ku tur e informashonnan ku nos ta sakando awor aki por bai resultá den un plataforma ku ta brinda. Oportunidad no solamente na hobennan paso tur hoben y hende cu ke forma parti di Wili'T por forma parti it's all about being a leader pero creating the essence that youth are the the key and nation builders for one nation esey ta facil pasobra sin e hubentud e vision nobo nos solo no yega caminda nos ke anto hopi bia e decisionnan di un hoben hende grandi ta tumi anto esey tabata e key pa a trece e cambio cu e fundacion cu mi tin. Despues Gobierno di Curaçao duna mi reconocemento cual cu mi no a spera p'e Meneer Hensley Koeiman cu tabata Minister di Salud di SOW a duna mi un reconocemento e tempo hunto cu hendenan cu mi tin ta bisa awesome. Señora Jeanette Juliette Pablo. Ku Farana. E tempu ei un admiradur ku ami ten ta mira hopi grandi ku tabata ku a fayesé pero ku ta monseñor Doktor Amado Roemer, un luchadó pa rechtvaardigheid, anto esei ta lokual ku mi tambe semper ta para p'e. Su tur hende ku konos'é mi sa. Pero despues a sigui mi a kuminsá ña lasta trobe den mi wowonan, anto nan a bisa mi mi mester bai p'e siguiente tratamentu. Dus e tabata un cross-linking. Cross-linking a sosodé ku mi mester a regresá Colombia, pero bier aki mi a hasi un research pa mi por sa na unda presis pa mi por bai bai un hospital den Andesgebergtenan, pèrdia ya, Bucaramanga, kaminda ku ta tin un hospital spesífiko pa.

Pa por a stabilisa e lensnan ku mi tin den dje. Anto e likido ta un likido ku ta kima. Pero e likido mester tuma luga kada bianan tin ku raspa riba e wowo pa e likido penetra pa asina bo por logra e stabilisashon di bo di bo wowonan. Anto e e fase ei tabata un fase ku tabata hopi doloroso pasobra mi mester a keda siegu pa algun ora. Pero e nan a realisá ku ni maske mi pèrdè mi wowonan, ni maske mi pèrdè mi dede, ni maske mi pèrdè mi man, mi lo ta asina felis, pasobra it's not about what you see, pero e ta lokual ku bo ta sinti di paden. Den e momentunan ei a kaba, m'a kuminsá detektá ku tabatin un otro kos ta pasando ku mi. Anto esei ta hopi hende di mes ku tin ku tin hopi rato sin wak mi, pasobra mi no ta na Kòrsou, etsetera, no sa kiko a pasami. Pero tabata na momento cu mi a opera prome bia, mi ui mi sistema bastanta tanto, anto vitiligo a break through, vitiligo pa nos por haci mas facil, te malesa cu Michael Jackson tin, of tabata tin, e ta pigmentziekte laat me seme asina, cu bo mi pigmenten di color ta muri, anto maybe bo ta bira mas cla, pero di mi a cuminsa cu un rare case, pasobra el a cuminsa na mi cara, di tur caminda na mundo, el ta cuminsa na bo man of na bo pia, pero el a cuminsa na mi cara, anto nan a dunami un ultimatum di tres aña pa e cuenta di mi curpa. Pero aki nan na Curaçao mes na cuminsa cu un tratamento despues na Colombia nan a yuda mi cu pa por a wante lo cu nos bisa asina pero tabata un doctor cubano cu tabata tin e saber anto el a yuda mi pero ta esey ta locual cu pasobra ta mira cu no ta un kima of nada cu otro hende lo por a pensa na e momento cu mi ta pasando den tur e cosnan mi. Mi mi bida ni mi vishon pa mundu no a kaba pasobra mi ta realisá ku I got a mission and that's what is giving service. Mi gusta yuda, mi ta un hende ku te ku mi binti kuater aña nunka m'a yega kobra pa algu ku m'a hasi. Semper m'a hasi tur kos ku amor, anto mi ta kere Dios a manda mi riba mundu pa mi por pa mi por brinda esei. Pero tòg hopi kosnan ku m'a pasa den asta ku mi mes fundashon Bo ta perde mi mihó amigunan ku ta forma parti di bo, ku por ta no ta mira e mesun vishon ku bo òf nan ta sinti ku nan ta mira e kos komo un otro tipo di spèl òf otro pitu di kos. Pero no ta bai p'esei, e ta bai pa e greater mission ku ta p'esei tur kos ta e anto komitee awe hinda. Na momentu ku mi a kaba di operá, mi sòru e riba bai bèk Hulanda atrobe, anto e riba bai kaba e studi. Despues na mi regreso na Kòrsou mi bin bèk mi ta puntra mi mes ku kiko mi ta bin hasi. Nos ta tin Willie tin mes ku ta ongoing, nos a kuminsá e tempu ei ku Carnival Diary ku tabata ta un blòg pa uni tur informashon ku tin ta maka ku karnaval, despues el a bira Cultural Diary pa tur kos ku tin di kultura, e proyektonan aki ku nos ta pasá kende, nos ta trèk. Mi ta spera cu hobennan sigui bin cu mas proyecto y sostene nos. Na e momento cu tur esakinan ta pasando, anto nos a cuminsa, nos tabatin cu mi ruman a bay pa carnaval, den e cuadro di Carnaval Diary nos a bay cu nan, cu Valdomir Valerius hunto cu Shari y Rowena, nan a bay carnaval, cu tabata un experiencia unico. Pero i nan por ta realisá tur biaha mas ku ki tipo di hende nos ta. Nos hende nan ta biba pa e es wega di interes, e kosnan ku ta hasi. Tin ora ku hende lo fabri di Kòrsou, pero ami ta bisa semper, si bo por ku Kòrsou, bo por ku rònt mundu. No tin un pais riba mundu ku tin mas tantu nashon ku por a bin aki nan a ta forma nan bida. No tin un pais mas sentral ku por a. Cu di tur di tur otro pais cu tin den e mesun cos, cu tin un haf manera nos tin, cu ta make cu for di antes nan tabata uze como un central punt fin tempo di Indian tabata un central punt pa transporta cos despues nan uze pa transporta esclavonan anto bo ta bisa bo mes dicon nos mes no ta realisa esey pero ta mas bien pasobra nos a wordo asina educa nos tin e bomba mentality nos ta meda crabba mentaliteit pero. E ta de bomba mentality, nos a lanta cu we cannot see each other grow. Anto, esey ta e cos cu nos tin cu bringa cun'e pa nos mentalidad. We should, nos tin cu sostene otro, nos tin cu mira cosnan. Anto, ora un hende ta critico cu bo, no ta pasobra cu e bo malo, pero ta pa haci bo mas miyo. A mi mi miyo les den bida ta mi tata dunami, pasobra e ta esun cu hamas y nunca lo bisa mi si. Hasi un kos, òf sí, dal bai. Pasobra tur kos promé ku un kos tin un kos. Pero e ta pa su amor, anto he didn't really know better. Anto mi mama ta esun ku tin otro balansa ku t'ei pa sostené den tur kos. Ke mei Dios sa di ku el hasi tur kos, anto ta p'esei bo tin ku konta semper bo bendishonnan. Tin hende por ta ku mai invitá ku nunka no a konosé nan tata. Ami ku konosé dimi tin ku konta mi bendishon. Entonces bo tin ku realisá ku. We are good. Nos ta di, nos ta pertenesé riba mundu akí. E shen i sinkuenta mil hendenan akí ta pertenesé den e dos biyon di mundu ku tin seguro, ku por biba di kosnan bon, ku tin e, ku tin awa limpi. Anto bo tin ku keda konta bo bendishonnan asina. Um, pa mi sigui kaba mi último parti. E, e, e bida ku. Ku mi a hiba despues mi a bai Hulanda, anto di mi a kaba ku Webster. Ora mi a kaba esei mi di bo tin ku bin anto kaba ku iri esei ku mi ta bai sigui hasi, pero mi ke hasi un kos ku ta ku ta make e essence komo hende ku ami ta felis, ku mi ta passionate about. Anto ami ta un hende mi por traha ku hende. Hopi mi custa traha cu hende, anto, pero mi no por cu cos eentonig, mi no por cu ke ritmo cu ta keda tur dia mescos. Mi ta sina activo, pasanan scucha henter un historia di un guy di binti sinku aña cu ta un short cut, anto mi ta kere pa e dies minuut cu mi keda papia, mi a papia mas cu diesseis caba, sin ta mas cu binti sinku minuut. Pero e e esencia cu bo ta comprende cu. Ora bo a realisá ku ki bo mishon riba mundu ta, anto ki bo ke hasi, kiko bo ke bai logra, kon mi futuro, kon mi ta bai premirá, anto sin sin bosnan sosten ku tin bosan bosan bosan ta bisin mas disitivo i ta graba e kos ke beso mi no ta kere mi ta durf di bai konta e historia aki live pa chispa papia anto pa pa no yora ku hasi drama ke ke hasta ahí mi save it right now anto mi ta spera ku e ta keda ilustrá anto tin ku give a shout out to. Mauricia Pictures Productions ku ta Rhino ku ta hasi esaki ku ta konfia tambe anto pronto boso ta kuta ku e macha aki mi ta bai traha lokual ku ta bai sigui bin pero mi ta konta boso an e punto ta ma ku mi ta bai kuminsá ku mi propio negoshi anto esaki ta un surface management firm why a surface management firm e ta un kos otro e ta un diverse i un unique concept. Manera Gwendel ta den tur ke kaso, Gwendel ta rare case, pero si, e ta un unique concept, anto e ta bis'e e ta Genius Management Empire. E punto mas importante ta ku we give service management, anto nos a kuminsá kaba, mi tin un team, laga nos meen un squad, di un sinku hende ku nos ta trahando riba dje, mi a partner kaba ku. Algun mi ta dunando business support servicesnan na in your face entertainment. Mi a traha algun proyektonan spesifik loke nos bisa pa RBC Groenhof y Hamiet. Nos a hasi tur nan social media management, si bo por a mira esei. Mi ta hasi e content and script writing, dus tur ta parti di services, pero e punto mas importante ta it's a platform for your service to get and to be passionate with the network that we can provide to people. Nos ta hasi Talent and Artist Management, it's a it's a it's a lot, but it's my passion, anto esei ta e punto mas importante. Um, with the coming of the months, bos nan lo sigui mira, pero e focus um, un dje productonan cu hopi hende conoce caba, lo cu ta hasi nan stabilisa, pasobra di mes mi a presenta programa nan manera um, Dja Domingo mi a hinta, lo cu ta e programa di Pastoral Hubenil, anto a yega e moment pa bo create your own stamp. Anto Pa mi ta spera ku pa prome ku desèmber di e aña aki, mas tardá des fin den òktober, nos bin kuminsá ku nos eigen reality talk show. Esei ta un konsèpt ku Wen Show ta bin kuné pa por brinda komunidat e difference, pa por komprondé, pero it's all about entertainment and lifestyle. Nos ta ban traha riba. The re-educating people knowing what's inside a lifestyle of people tur hende kon nan ta siye it's it's more beyond manera ku mi ta sharing ku bosnan lo kual ku ta sinta kiko ku mi pero sharing ku otro hende tambe anto no solamente esei pero pa por por komprondé i biba i analisá i sa kiko ta biba ka tras di nos kada un it's not all about what you see. But it can be also what you can feel. Anto esei tin ku wòrdu transmit. Like, ami no por a pone riba mi envelòp di kachi invitashon, mi no por a pone riba mi kachi invitashon un envelòp. It's not about mi, mi no ta un hende ku asina. Lo ku si mi a pone un passionate heart, esei e gift. That's that's the thing. Mi mi no por a hasi e, pero tur hende ta puntra bon di kon kiko bo ke Gwendel? Anto e di kiko ta e kos di mas bunita ku lo mi por a hasi? Skibi un chèk. Cu ta gift pa We Lead. Pasobra nos tin mester. Porque manei nos ta un fundacion cu a draai dos aña riba self-support. Tur cos eigenlijk tabata locual cu nos a genera di mi mes. Mi tabata invester den We Lead te na momento cu Endemol Stichting Ondernemend Leren. Di pau di representashon di tanta Tania Henriquez a bini anto a duna nos un bunita chèk ku nos por bai kuminsá hasi riba nos rebranding. Nos ta bai traha riba un brand nobo, un wèpsait ku por bai duna un sierto kosnan. Pero nos esèn ta kaba manera nada. Si bo a konta bai dos kosnan i kaba bo mes ta pensa ku there was the money. Pasobra tur kos ta asina. Pero, ya. Mi ta spera di bèrdat ku bosnan por komprondé i awor sa ku Gwendel, I will be everywhere and I will be nowhere. Mi lo no stòp di siña, mi lo ke sigui kompartí ku bosnan hopi aña mas, anto si Dios duna mi esei, pasobra mi mester a selebrá mi kumpleaños. It's been a lot! Anto esaki ta hasi ku mi ta bira mas mas fuerte awe, ku ta duna mi e poder i komprondé. Anto that's why I needed to you to share this experience with me it's more about the genius experience pa bo por sinti y feel mi the difference um mi ta kere hopi hende lo no ta contento pasobra mi no a logra invita nan pero it's not about that ma programa doshen y cincuenta hende invitacion a sali mas cu cinco shen hende no cannot be I cannot afford that right now pero cu tempo tur cos lo sigui bini anto mi ta kere semper den e poder mi mente um prome cu mi caba mi ta. Am belesa un pida cos anto mi ta kere cu e ta bunita cu pues esaki ta eigenlijk the basic thing cu ami ta share mi bida cune Let others lead small lives but not you Let others argue over small things.

With gladness to cheer you. Mi ta mi ta spera di berdad cu e mensahe por ta cheer bo up, cu asina ta suficiente pa bo por goza anto realisa cu it was a good choice to be here today y comparti cu nos cu cu pasa cu Pa yuda, so mi tin ku gradisí tur ku a hasi posibel ku ku awe e fiesta, spesialmente esun ku ègt push mi tiki, mastantu ku ta Jilmer Jansen di Marchel Party Rental, ku e guy ke bisa mi no, do this, do this, bai, bai, bai p'e, I will be, I will stand next to you. Anto e tabata mi forsa ku ta bisa mi, Bosa do it, do it man, no wòri ku nada. Mi tin gradesí di mes mi mama ku ta mi sosten di mas grandi, mi ruman muhé Luena Marcelina ku ta mi diamond, mi famia, mi welanan ku semper ta mi famia serkano, nos bisa asina pero bosan tur ta mi famia, mi padrinonan, turenan nan ku semper a sostené mi. Norman e famia famia kleinmoedig tur ku semper tei Esterina Regine famia Bakmeijer dus mi no tin palabra pa kaba di gradisi bosnan tur pero danki pa bosnan por hasi posibel awe lokual ku bosnan ta mira anto mi ta spera di konta pa tur e dianan ku Dios dunami. Pa mi por sigui konta e bendishonnan, anto leave a mark behind pa hende por komprondé lokual ku hende ta bin pa hasi riba mundu. Nos tur tin nos mishonnan, anto I want you to share this experience with others. No keda e kos na bo so. Bai awe. And Ruben, I'm a social media man, take your phone, take a lot of pictures, post it on your Facebook, post it on your Instagram, I don't care, make it a happening, share the best thing you have experienced, um, if you need me, if you need my services, you know where to find me, um, this is just the beginning, I think awor aki e quarter life ku ta bai bini, awor aki ta e siguiente step, and you guys know where to find.